Ie, yeah, Ifor sy'n dod ato ni i bregethu nes ymlaen i ni yn dych mlaen i groesawu Archesgob Pen y Gros, ac yn falch bod yn ein plith ni heddi, a bod y trydan dal uh, gyda chi fyna'n Pen y Gros, felly um, edrych ymlaen uh, nes ymlaen. Um, I ni'n mynd i ddechrau gydag emyn, uh, cyfarwydd iawn, modern, a falle bod chi'n gyfarwydd ar um, gantores fan hyn. Merch o Rydaman yn wreiddiol, Mae hi bellach yn byw ym Mhen Llŷn, uh, dyma ni, ac yn briod ag um, gwneidog neu ffeirad Richard Wood. Pwy sy'n cofio Naomi Herrick yn byw yn Rhydaman? Um, yn ferch i Andy Herrick, oedd yn wneidog uh, yn y dre i gyflynedd yn ôl, falle yn, yn fwy na hynny. Dyma hi yn canu y mae un waredwr.

um, ond mae e uh, yn yr eglwys uh, ar hyn o bryd yn pregethu, felly mae ffili bod mewn dau le yr un pryd, ond uh, ges i sgwrs da fe ganol yr wythnos um, i sôn am brosiect newydd mae e'n arwen yma yng Nghymru o'r enw Passion for Life. Uh, felly dyma ni, Finne a Stefan yn cael sgwrs. Wel, Steffan Jones, uh, braf dy weld ti, ac um, ti'n teimlo fel rhan o deulu darganfod nawr uh, ar-lein, fi'n credu ni'n gweld ti'n aml.
Dyna ni, ti'n iawn fyna. yn neis gallu helpu, wstad yn neis uh, bod yn rhan o darganfod. Ie, yeah, wel, croeso mawr i ti. Um, ti yma i sôn am Passion for Life. Nawr, dy falle bod yn enw newydd i llawer iawn ohonon ni. Lle ti ddisgrifio beth yw Passion for Life? A wedyn, ie, yeah, ni'n ymlaen at y cynlluniau Cymraeg wedyn. Ie. Yeah.
Menter, mae'n rhyw theng wyth oed erbyn hyn. Dechreuodd e'n Lloegr cyntaf i gyd, e, a maen nhw'n trefnu um, rhyw fath o gyrsiau i hyfforddi Cresnogion i rannu'r ffydd, a hefyd yn cynnal ymgyrchoedd. Oedd yr un cyntaf yn Lloegr rhyw ddeng mlynedd yn ôl, a wedyn yr ail un tua chwe mlynedd yn ôl. Ar gyfer yr ymgyrch yma, maen nhw'n gobeithio dod â phobl ar draws Prydain. So, maen nhw wedi cysylltu ag arweinwyr yn, yn yr Alban, yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a De Iwerddon hefyd. A wedyn y bwriad yw cynnal fideos, cynyrchu fideos, a bydd hynna'n helpu Cristnogion i rannu'r ffydd. Nawr, rannu rhywbeth ar y sgrin nawr, gobeithio gallwch chi weld hwn. Os chi'n mynd i'w gwefan nhw, y passionforlife.org.uk, chi'n gallu mynd i'r dudalen yma, a wedyn gwasgu ar Train in Evangelism, Beth maen nhw wedi gwneud ar ochr Saesneg yw creu 21 fideo. Nawr, maen nhw dan teitlau gwahanol, Loving Connection, a chi'n gweld gwahanol fideos fyna gyda'r testunau amrywiol.

ac os oes diddordeb gyda chi, gallwch chi fynd i'r wefan a gwylio'r ynni ar ben eich hunan. Um, mae'n lot o eglwysi Saesneg, um, maen nhw'n cynnal cyrsiau ac yn gwylio'r fideos yma wedyn yn, yn trafod yr hyn sydd yn y fideos. Felly gall yr ochr Saesneg, felly gall yr eglwys efengeledd wneud hynny. Ond yn Gymraeg, a dyma sy'n gyffroes, yn hytrach na just dibynnu ar fideo Saesneg fel ni mor aml yn gorfod gwneud, Mae yna fwriad i gynhyrchu chwech fideo. Mae Bethan Perry yn cyflwyno un o'nyn nhw, felly byddwch chi'n nabod un o'r cyflwynwyr, Derek Rees o Abertawe, Elen Fon, mae Carwyn Graves, Steffan Job a Rhodri Glyn yn cyflwyno yr y fideos yma. ac yn edrych ar y testunau oedd ar y fideo Saesneg, ond yn ceisio cywasgu'r themâu at ei gilydd. Maen nhw'n dechrau gael eu ffilmo wythnos nesa, felly a wnech chi weddio dros hynny plis, mae'n gyffroes. Bydd Lois Adams yn ffilmo ac yn golygu'r cyfan, a wedyn gyda'r fideos bydd 'na gyfweliadau hefyd a bydd 'na adnoddau astudiaethau Beibledd, neu lle mae'n fenter cyffroes. Felly hwnna yw y ran gynta, hyfforddi Christnogion i rannu'r ffydd. A wedyn yr ail ran yw annog eglwysi i gynnal ymgyrchoedd. Nawr, yn, yn Ngwent, er enghraifft, yn ardal Casnewydd, mae 18 o eglwysi wedi dod at ei gilydd i drefnu ymgyrch. A'r bwriad yw bydd yna ymgyrch Passion for Life yn digwydd yn y Pasg flwyddyn nesa. Falle bren fydd rybudd i drefnu hynny yn yr ardal yma. Falle blwyddyn nesa, falle amser hyn blwyddyn nesa, neu hyd yn oed Pasg 2023. Felly dyna yw y syniad, bod na gyrsiau hyfforddi Cristnogion, helpu Cristnogion i fyw fel halen o goleuni, a wedyn sut i gyflwyno'r Efengyl, a wedyn annog ymgyrchu eglwysi'n dod at ei gilydd i weddïo ac i gynnal cyfarfodydd ar y cyd. Eto, dyma sy'n gyffroes, a gobeithio Rhodri falle bydd tymach o fewnbwn gyda ti fan hyn. Ar ochr Saesneg, mae yna gymaint o eglwys o, o fideos efengylu, Mae gennych chi Alpha, Crusant Explode, ond mae yna sychder, does dim lot o fideos efengylu yn Gymraeg, ac felly yn ychwanegol i gynhyrchu fideos i hyfforddi Cristnogion, ni yn gobeithio hefyd cynhyrchu fideos efengylu. Uh, fydd yn annog angredinwyr i feddwl am y ffydd ac i droi at Iesu Grist. Am wnna'n wedd, fydd yn unigryw ar gyfer yr ochr Gymraeg. O'n i wedi ceisio, ro'n i'n meddwl am enw Cymraeg, a fi'n gwybod bod rai yn y capel wedi trial meddwl, ond mae cymaint o bobl erbyn hyn yn galw fe'n Passion for Life. Yeah. Beth ni wedi wneud yw roi y gair Cymru ar y diwedd. Yeah. A felly Passion for Life Cymru. A mae weld bod hwnna yn mynd i weithio i ddangos, wel, ni'n rhan o rhywbeth ar draws Prydain ac Iwerddon, ond bod yna wedd Gymreig a Chymraeg hefyd, felly a passion for life Cymru. O ti ddim yn offi'n uh, awgrym i o bywyd nwydus?
Chwant, fy wath y bethau. awch, oedd awch yn boblogaidd, Uh, oedd ddim byw bywyd i'r eithaf, yeah. ond oedd e ddim quite, achos yn y Saesneg, fe ddech chi'r ddwy elfen y passion hefyd o ran diwddefent i Esi. Oh, yeah. Yeah. yeah. bywyd nwydus, falle rhywbeth gwahanol iawn. Da iawn.
Wel, Stefan, mae mor gyffroes fel ti'n gweud, a uh, yeah, dwi'n gyffroes i fod yn rhan o, bach o'r, or prosiect yn enwedig o'n nghefndir i. Um, a fel ti'n gweud, mae yna brynder o bethau Cymraeg, adnoddau, di bod eriod, uh, cyfoeth yn Saesneg, a mae hwn yn rhyw uh, gyfle i ni lefelu pethau a arfogi'r eglwys, fel ti'n gweud, yn dyfa, um, annog yn gilydd, a, a gobeithio ehangu'r deyrnas uh, tra bod ni wrthi hefyd. Ac, uh, wel ie, yeah. diolch yn fawr ti am ymuno dyn ni a gwerthoch yr amser di. Ie, yeah. cofiwch y wefan y passionforlife.org.uk. Gwych iawn. Diolch, Steph. Gwych.
Ie, diolch, Rodri.
Dyna ni, Steffan Jones, trwy ryfedd wyrth technoleg, yn sôn am Passion for Life. Mae'n gyffroes, yn dweud. Um, gwych bod Steffan yn arwen e, mae'n ei job mor dda, ac uh, ni am weddio uh, am ffrwyth i'r llafur, mae'n dechrau wrth os hyn nawr. Uh, Lois Adams yn Gaerdydd yn dechrau ar y gwaith, ac uh, mae'n benod bach cyffroes i'r eglwys yng Nghymru. Sôn am weddio, dwi am um, o hodd Bethan, os dwi wedi

Ymlynyddu a gwybod mai ti yw ein Duw ni, ein Harglwydd ni, ein Brenin, ein Gwaredwr ni a'n Ffrind ni, Arglwydd. A ni'n diolch i ti um, bod ti yn werth stopio a meddwl amdano. Ni'n diolch bod ti yn ddew sydd yn noddfa ac yn nerth i ni, yn gymorth hawdd i'w gael pan fyddwn ni mewn trafferth, Arglwydd. Ni'n diolch i ti um, bod ti wedi'n hachub ni, Arglwydd. Mae gymaint gyda ni ddiolch i ti amdano, Arglwydd, a ni'n sylweddoli y fraint sydd gyda ni o fod yn blant i ti. Ar glyd ni'n gallu dweud unrhyw beth wrtho ti, ni'n gallu gofyn unrhyw beth wrtho ti, achos bod ti'n dad nefol sydd yn caru ni. Ti ar dy orsedd ac yn holl alluog i newid sefyllfa, i um, herio ac i annog ac i, um, i roi dy freichio yn cwmpas ni. Ar glyd diolch am y fath ryddid sydd gyda ni ddod ato ti A diolch am Iesu Grist a beth mae e wedi wneud droson ni ar y groes. O'n i'n sylweddoli Arglwydd bod gymaint yn ein gwlad ni heb y gobeith yma, heb y fraint, heb y sicrwydd o berthynas gyda ti. Felly ni'n gofyn o Dduw am Passion for Life Cymru y bydd yn, yn, yn tool fydd yn, yn werthfawr yn dy Deyrnas Dienau y Mam yng Nghymru ar Rydyn ni'n gwthio am y fideos um, fydd yn cael eu cynhyrchu yn yr wythnosau nesaf rydyn bydd gyda Lois wrth i hi ffilmio a golygu bydd gyda rhai sydd yn cyflwyno a rydyn ni'n gwthio y bydd um, pob peth yn rhedeg yn llyfn arglwydd a bydd pob peth yn cael ei wneud mewn ffordd um, da, mewn ffordd fydd yn rhoi clod i ti a mewn ffordd fydd yn annog eraill i rannu'r newyddion da am Iesu Gris gyda eraill. A ni'n gofyn hefyd am yr, um, am y syniad o gael fideos a fanylu o ddiw, plis wneud i um, hwyluso y prosiect yna ar gyda ffeindio pobl um, a darparu adnoddau a rhoi syniadau i bobl am sut mae cyflwyno'r efengyl mewn ffordd bydd yn, um, bydd yn bwerus a bydd yn atyniadol ac bydd yn dangos Iesu Grist yn bwy yw e. Ac rydyn ni'n gofyn am yn gwlad, ni'n neud i blis, plis uh, tosturio, neud i ddangos dy gariad a dy nerth um, a dy dy allu i achub pobl Cymru a sgweld i fo'n dda. Felly ni'n gofyn am Passion for Life ar bydd yn cael ei ddefnyddio er mawr clod i ti, er bendith i bobl Cymru, ac ni'n gwybio bydd pobl yn cael eu hachub os gweld i fo'n dda, um, ac yn dod i nabod ti fel dew anhygoel, tad graslon, a fel Iesu goredwr anhygoel, a byddwn ni'n gallu dweud gyda'n gilydd, um, mewn cyffro, byddwn ni'n cael gweld Iesu rhyw ddydd yn y nef, fel ni wedi canu, ac ei addoli ef am beth fel rydyn ni'n edrych mlaen at y dydd yna, felly cadw'n llyged ni os gweld i fod yn dda ar Iesu Gris. A ni'n gofyn nawr wrth i Ifor dod i bregethu, y bydde di'n um, helpu fe i bwyntio'n llyged ni, a'n calonau ni, a'n ewyllus ni um, tuag at Iesu Gris, y bydde ni'n um, yn gwrando ac yn clywed ac yn gweithredu ac yn gwasanaethu Iesu Gris ac yn ei garu fe yn well trwy'r wythnos heddiw o achos beth ni'n clywed heno. Bydd gyda ni a bendithion ni ysgweld i fod dda. A ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Gris, yr un ni'n caru a'r un ni eisiau bod yn fwy tebyg iddo fe, felly helpa ni o ddiw i fod yn fwy tebyg i Iesu Gris ac i garu fe ac i wasanaethu fe yn yr wythnos sydd i ddod. Amen.
Amen, amen. Diolch yn fawr ti Bethan, diolch. Um, cyn bod ni'n uh, cael darlleniad a bod Ifor yn dod i bregethu, ni am rando ar emyn arall, sôn am y, y prydferth waredwr, Beautiful Saviour, um, cyfeithiad, ac, um, wel, ffrind i darganfod sydd yn arwen y côr fan hyn, Christopher Davis, gŵr llinos,

Amen. Um, at y darlleniad nesaf, mi ffili gweld Ceri... O, oh, Ceri hwnna. Um, Diolch ti ti.
Mae darlleniad yn dod o Actau 26, adnod 12 i 29. Dyna'n union oeddwn ni'n ei wneud ryw ddiwrnod. Roedd y prif offeiriaid wedi rhoi yr awdurdod a'r cyfrifoldeb i mi fynd ar ôl y Cristnogion yn Damascus. Roedd hi tua chanol dydd pan oeddwn ni ar fy ffordd yno. Yna yn sydyn, eich mawr hydy, dyma olau o'r awyr yn disgleirio o'm cwmpas i a phawb oedd gyda mi. Roedd yn olau llawer mwy tanbaidd na'r haul. Dyma ni gyd yn disgyn â law, a chlywais lais yn siarad â mi yn Hebraeg, Saul, Saul, pam wyt ti'n fy erlid i? Dim ond gwneud drwg i ti dy hun wyt ti wrth dynnu yn groes i mi. A dyma fi'n gofyn, Pwy wyt ti, Arglwydd? A dyma'r Arglwydd yn ateb, Iesu ydw i, sef yr un roedd ti'n erlid. Cod a dy draed. Dwi wedi dy ddewis di i fod yn was i mi. Dwi am i ti ddweud wrth bobl am beth sy wedi digwydd, ac am bopeth arall byddai'n ei ddangos i ti. Byddai'n dy achub di o afael dy bobl dy hun a phobl y cenhedloedd eraill. Dwi'n dy anfon di atyn nhw, i agor eu llygaid nhw er mwyn iddyn nhw droi o'u dywyllwch i oleuni, a dianc o afael Satan at Dduw. byddai'n maddau eu pechodau nhw, a bydden nhw'n cael perthyn i'r bobl hynny sydd wedi ei gwneud yn lân drwy gredu ynof fi. Felly, eich Mawrhydi, dwi wedi ufuddhau i'r weledigaeth ges i o'r nefoedd. Dwi wedi bod yn dweud wrth bobl fod rhaid iddyn nhw droi cefn a'u pechodau, a throi at Dduw, a byw mewn ffordd sy'n dangos eu bod wedi newid go iawn. Gwnes i hynny gyntaf yn Damascus, ac wedyn yn Jerusalem ac ar draws Jwdea, a hefyd i bobl o genhedloedd eraill. A dyna pam wnaeth yr Iddewon fy nal i yn y deml a cheisio fy lladd i. Ond mae Duw wedi edrych ar fy ôl i hyd heddiw, a dyna sut dwi'n dal yma i rannu y neges gyda phawb, yn fach a mawr. Dwi'n dweud dim byd mwy na beth ddwedodd y proffwydi a Moses fydde'n digwydd, sef y byddai y Meseia yn dioddef, ac mai fe fyddai y cyntaf i ddod yn ôl yn fyw oddi wrth y meirw, yn oleuni Iuddewon a phobl o genhedloedd eraill. Yn sydyn, dyma Ffestws yn gweiddi ac yn torri ar draws ei amddiffyniad, Ti ddim yn gall, Pwl! Mae dy holl ddisg yn dy yrru di'n wallgof! Na, dwi ddim yn wallt gofych anrhydedd Festus, meddai Paul. Mae'r cwbl dwi'n ei ddweud yn berffaith wir ac yn rhesymol. Mae Brenin Agrippa yn deall y pethau yma, a dwi'n gallu siarad yn blaen gydag ef. Dwi'n reit siwr ei fod wedi clywed am hyn i gyd, achos wnaeth y cwbl ddim digwydd mewn rhyw gornel dywyll o'r golwg. Agrippa, eich mawr hydi, ydych chi'n credu beth wedodd y proffwydi? Dwi'n gwybod eich bod chi, meddai Griffith Paul. Wyt ti'n meddwl y gelli di berswadio fi i droi'n Gristion mor sydyn â hynny? Atebodd Paul, Yn sydyn neu beidio, dwi'n gweddïo ar Dduw y gwnewch chi, a phawb arall sy'n gwrando arna i yma heddiw, ddod yr un fath â fi, ar wahân ni y cadwyni yma.
Diolch ti, draw at uh, Ifor nawr te. Diolch yn fawr Ifor.
Wel, noswaith dda i chi gyd, mae'n hyfryd eich gweld chi. Diolch yn fy mas o'r tywydd garw yma, a ni'n gobeithio gewch chi uh, Um, Gewn ni fendith gyda'n gilydd hyn wrth bod ni'n edrych ar y gair. Uh, ni'n yma yn siarad amdano chi, um, Janet Dyfynne. Mae Janet yn bach yn camera siai, na pan mae hi yn... Uh, ddim yn cadw bant oedd chi, ond ys bod ni'n camera siai. Na re, o ddifri, mae rhan sydd gyda fi uh, i edrych ar ôl hyn o rwy'n tynnu sylw'n arbennig ar adnod uh, Dau, meddai Grippawodd Paul, mewn byr amser rwyt ti am fy mhreswadio i fod yn Gristion, medde y cyfieithad Cymraeg cyn Bible dot com, um, Bible dot net, medde chi. Um, cefndir y peth, a mae, mae Paul wedi sôn amdano ge, oedd Ceri yn ddarllen adnod 22, ges fy nhal yn nal uh, yn y demo. Nawr, cymryd y peth, os ydych chi'n cofio, a mae'n werth darllen pan bydd amser gyda chi, uh, penod 22 a 23 yn llyfr yr actau, mae Paul wedi mynd i Jerusalem, a tra mae yna, mae'n cael cyfle, wrth gwrs, mae'n neud cyfleuon, yn ei llyfr am, am uh, um, passion, for life, wel oedd passion gyda Paul am yr Efengyl a rhannu fe gyda bobl ei hunan. A mae e'n uh, rhannu'r Efengyl, ond wrth gwrs mae'n yna wrthwynebiad brwd yn ei erbyn e. Mae yn arbennig ar y dechrau, mae uh, y Phariseaid a'r Sadduceaid, maen nhw'n llym o nadw yn ei erbyn, yn llym o tu hwnt. A mae mewn mae problem gyda e, mae, mae, nhw, mae, mae, mae milwyr rhyweinig yn dod i sylweddoli bod rhywbeth yn digwydd yn y deml, a maen nhw'n mynd i, i tynnu fe mas o'r sefyllfa beryglus 'ma, a nhw'n mynd i Ffrangelleg e, ond maen nhw'n sylweddoli pan fydde'n weithio nhw, well, hold on, medde fe, um, Rhufeiniwr ydw i, uh, a mae hawliau gyda fi, o, oh, so mae pethau'n newid. Ond mae'n cael gwahoddiad i fynd ôl y bore rôl ni. Chi'n gwybod, sy'n cadw Paul lawr, mae'n mynd i'n mynd ôl. A wrth yr ail dro, mae'n mynd i'w, na mae eto mae'n dechrau uh, rhesymu mewn, mae'n treol datgan fel oedd Ceri wedi ddarllen yna, beth mae'r ysgrythyrau yn dweud, dim beth mae Paul wedi dysgu ar y ffordd, na beth mae ei wedi dod o hyd i yn trysorau'r y Tora a'r Salmau a'r ysgrythyrau i gyd. A trwy hyn, mae'n cofio, mae'r mae, mae ysgrythur yn, mae, mae bach yn ddoniol, mae'n synhwyro bod Sadducean gyda chi a Pharisean. So, a mae'n galw hynna'n yn un o Pharisean, na'n gefndir, yn meddwl gen. A wrth gwrs mae'n mynd mlaen i siarad am yr atgyfodiad. A mae hwn nawr, mae fel like the blue touch paper and scupper, achos nawr mae yna gwmpo mowr mas yn digwydd nawr rhwng y Sadiwceiad a'r Phariseiad. Achos mae'r ma Phariseiad yn, wel, mewn rhyw ffordd, uh, rydych chi'n dweud, bras yn credu yn yr atgyfodiad, ond mae Sadiwceiad yn, yn ei erbyn yn llwyr. A dyma ble mae helynt o nadw. A fel i ni'n gweud yn pen y grws, uh, bydde mam yn aml gweud, de, oedd na le yna. A chymod, oedd na le yna, achos cyn bod chi wedi troi rownd, oedd cwmpo mas difrifol. A mae unwaith eto, mae milwyr mewn tynnu, mae, mae fel, uh, chymod, fel milwyr uh, wneud heddi, mae'n mynd mewn tynnu rhywun mas a, mynd â nhw'n i le diogel. A ond trin, oedd yr Iddewon yn mor ddig, o'n nhw'n teimlo bod e wedi cablu ac yn y blaen, ac o'n nhw'n moyn i ladd e. Ac felly, er mwyn i uh, dorri y stori hir yn fer, er mwyn i ddiogelwch e, maen nhw'n mynd ag e uh, liw nos lan i Gezerea. a lan myny mae'n cael rhywfaint o rhyddid, er bod e'n ymgyrcharor, o dan ofalaeth y rhaglaw y Felix. A mae hwnna'n hanes ddiddorol i chi ddarllen, os gewch chi gyfle rhywbryd, achos mae Felix yn berson sy'n moyn gwybod fwy. Mae, mae, mae o yn wirioneddol yn moyn clywed beth sydd gyda Paul i ddweud, ond dyw e ddim yn moyn twli ei hunan mewn, yy dyw e ddim moyn dod ei hunan yn yr un sefyllfa â Paul. Ac felly mae e'n cael ei um, cael cyfleon, ond dyw e ddim yn manteisio arni. A nes ymlaen, ar ôl iddo fe fynd, mae rhaglaw newydd yn dod mewn, Chesnes. A mae e eto yn clywed ac yn gwrando ar Paul, a mae yna rhywfaint o ddiddordeb gyda Genta hefyd. Ond nawr mae hwn, mae ffrindiau gyda hwn, friends in high places. A mae'r rhaglen yma er mwyn dod â dau berson arbennig mewn sy'n ei fywyd e, i rhannu uh, beth mae Paul yn ei ddweud. So mae'n galw ar y gripau, achos felly, chi'n meddwl, chi'n cael bobl, o, felly bydde ti'n licio gwrando ar hwn, mae'n religious, ti'n bod? So felly, ta fel yna oedd um, um, y gripau wedi cael ei uh, gyflwyno i Paul, os mynnwch chi, bod nhw wedi gweud, o, dera i glywed Paul yma. Mae, mae werth i ti glywed e. Mae moyn gwybod beth ti'n meddwl amdano ge. Um, ac mae'n ddiddorol am wedi um, um, Agrippa, achos oedd cefndir, oedd gwybodaeth gyda ge, uh, os nag oedd, um, os nag oedd llwy'r wybodaeth gyda ge am y ffydd i ddewig. ac felly mae'n cael cyfle. A mae hwn yn bosibl, yn dweud, i ni gael, ni, ni gyd wedi nabod bobl ar yn llwybrau um, cymdogion hyd yn oed felly, chymod sydd wedi, uh, maen nhw'n gwybod rhywbeth, mae rhywbeth yn dod o'r Ysgol Sil, neu maen nhw'n licio canu emynau, yn wedi Cymru Cymraeg. A Mae myddordeb ysbrydol gyda nhw, ond heb wir yn nabod yr Arglwydd Iesu. Um, fel dwedodd rhywun wrth ymgwyl i fi unwaith, uh, ie, os rhaid ti wyddio, meddwl ge, but make it short. Dwi'n meddwl, ni moyn tymyn bach o religiosity, heb droi gormod mewn ddege. Um, cymryd chi John Wesley fel enghraifft, chi gyd wedi clywed uh, i hanes e fel ficar yn Eglwys Lloegr, a mae hwn, a mae awydd yn ei galon i fynd i America, i genhadu ac ar ôl peth amser sylweddolodd e bod rhywbeth o le yn ei fywyd ysbrydol e. Mae'n cwrddau'r morafiad yna, a chi'n cofio awydd yn codi yn ei galon achos mae'n sylweddoli bod rhywbeth gyda nhw oedd ddim gydag e. A mae'n dod nôl ar ôl amser diffrwyth yma yn America, dod nôl i Lloegr, a droi i'r iaith a fain am, am eiliad, May 24th, 1738. In the evening I went very unwillingly, mae hwnna'n ddiddorol, yn ynddo e? Unwillingly, to a society meeting in Aldersgate Street, where one was reading Luther's preface

even mine, and saved me from the law of sin and death. Mae'n ddiddorol, yn dweud. E? Ac mae, mae rhywbeth wedi digwydd iddi. E. A fel oedd Paul yn rhoi disolaeth, fel bydd ei John Wesley yn rhoi disolaeth, mae Paul yn rhannu gwrdd hwn gyda Agrippa, ac mae'n yr hen gyfeithad yn sôn yn dweud, yr wyt ti o fewn ychydig i'm hennill i fod yn Gristion. Mae oedd Ceri Dyr Allen Heno, cyfeithiad Bible.net, a dim statement fel yr hen, ond mae'n mae gwestiwn yn y cyfeithiad newydd, wyt ti'n meddwl y gellid di myrsadio i i droi'n Gristion mor sydyn a hynny? Mae arall eiriau JB Phillips yn dweud more, much more of this Paul and you will be making me a Christian. pa ff- pa ffordd bynnag ych chi moyn darllen yr atebion yna, un peth sy'n dod yn eglur mewn byr amser yw bod e ar ddiwedd y dydd, mor bell â ni'n gwybod, yn gwrthod neges yr Efengyl. Mae ymateb cyntaf e yn dod drosodd, fel mae'n yy yy yn yr hen King James, Almost thou persuadest me to be a Christian. A ch'mod, mae, mae yna lygedau nhw beth fan hyn, ni'n twmlo, ch'mod, o mae bron a bod, mae'n mae agos. Ond mae wr yn Alexander White yn sgrifennu, almost is surely the most tragic word that is ever I've been uttered on this earth or in hell, and yet both earth and hell are full of it. Bron a bod yn Gristion. Pam yn ni'n bron a gwneud ymrwymio llwyr yr arglwydd Iesu? Ia'n ganglyn e. Ond yn ni'n ofni mae beth mae bobl eraill yn mynd i ddweud amdano ni neu Mae yna dynfa y byd yma, mae'n, chymod, mae'n gryf ofnadw. Um, neu ydy'r gost o ganlyn yr Iesu, achos mae'r Iesu'n sôn am gost o'i ganlyn e. Uh, mae mae'n un dymor llyfr yn ormod i ni. Ond chi'n bod yr ail gwestiwn, ond yr ail ddywediad gyda um, uh, gripa meddiwch chi. Beth am yr ail ffordd? Oedd e, yn y lle cyntaf, oedd e'n ddwys Ond wel, lle mae'n hyn, mae'n mwy dirmygus. Um, felly ni weld y gripa, felly dyma chi'n grac yn deimlo bod Paul, wel, mae hwn, newydd o mas o'r carchar mae hwn, a mae yna mae, mae, mae, mae fagle am ei, am ei drad a'i ddwylo ge. A nawr mae'n sefyll o flaen brenin, os ydych chi ddechmygu y gripa'n gweud, ho, Pwy wyt ti'n meddwl wyt ti? Na beth yw ti? Mae'r dyn yma mewn car, mewn carchorol rhywle, a mae mewn, mewn rhwymen fan hyn, a fynne yn frenin. A'i balchder oedd yn rhwystro ge i ddod i ddilyn yr esu. A dda, na ddywediad gyda'r Puritania, dwi, dwi ddim wedi rallen llawer yn ôl, ond oedd hwn yn beth diddorol tu hwnt. Ond nhw'n sôn am falchder, pride, as being the darling sin, a mae hwnna sy'n rhywbeth i ni gyd yn gwybod yn dan o balchder yn yr hyn sydd gyda fi fel meddianne neu y fesoldeb, swydd hyd yn oed, dylanwad sydd gyda ni, addysg yn gallu'n cadw'n ddiwth yr efengyl. Mae'r rhain yn gallu'n rhwystro ni rhag plygu glin mewn gwasanaethrwydd ger bron Duw, holl alluog a sanctaidd mewn edifeirwch. Yn y ddeunawfed ganrif, a rwy'n hoff iawn o'r stori yma, y wraig i ni'n nabod fel uh, Selina, Countess of Huntingdon. Um, oedd yr iarlles wedi bod yn gyfnogol iawn, fel ych chi gyd yn gwybod, i waith y Methodistiaid. a ddaeth yn Gristion ac oedd hi'n ymweld yn dod o ddiduron Gristion trwy weinidogaeth George Whitfield a mae'n gefnogol iawn o'r gwaith. Ac fydde hi'n gwahodd ei ffrindiau i ddod i glywed yr Methodistiaid, y fy ngylwyr yma yn dod i draethu'r gair um, yn ei chartre. ac oedd e ddim danfon gwahoddiadau. A un o'r gwahoddiadau oedd i dyd anfon oedd, mae'r ma, ma, ma teitl yn, yn arswydus yn y Dowager, Duchess of Buckingham. A dyma beth oedd ei ymateb i. I thank your ladyship for the information concerning the Methodist uh, uh preachers. Their doctrines are most repulsive and strongly tinctured with impertinence.

a rhywbeth mas o Jane, Jane Austen yn dweud. Chi'n bod, i chi'n clywed, chi'n teimlo, uh, um, mae'r ma peth yn heirllug, fel oedd y thrywes i fi'n oedd yn dweud. Neu, a oedd y gripan ymateb yn gellwerus, chi'n bod? Wyt ti'n meddwl bod ti'n mynd i newid yn fywyd i fel hyn, mor rhwydd yna. Mae eisiau fwy na yna. A, a oedd e wedi gwneud yn fach o pethau Duw. Felly taw dim ond ar bleser y byd hwn oedd e'n oedd ei galon e wedi setlo ac mae'n cuddio ei wir demniadau tu ôl i ryw ffasâd. Cofio clywed y stori pan ni'n blentyn bach, gweinidog yn sôn am y dyn oedd yn teimlo a oedd e ddim yn mor hwylus yna, a thewel y doctor, a y doctor, na, does dim eisiau meddwl gynnith, yna chi beth sy'n eisiau, dyma chodloniant sy'n o'ch chi. Cerwch y sarcus, meddwl e, maen nhw wr myna yn perfformio. Wel, fi sy'n rhaeg ar plant yn yw at telefon osfedd. A, oedd e'n ddoniol, o, chwerthynon ni trwy actau gyd, oedd e'n ddoniol. Cerwch, fydde yw, gwrdydd eich galon chi lan. A gwrth bod e'n mynd mas, meddai'r dyn, diolch am y cyngor, meddai e, ond jyst i chi wybod, fi o'r yw'r clawn. A chi'n gweld, ni chi dod i ffasad lan yn dyn ni, ni chi cuddio tu ôl rhywbeth er mwyn cadw'r efengyl mas o'n bywydau ni. Um, ni'n gorfod, mae'n rhaid i ni cael yn atgoffa, allwn ni byth anghofio, beth be sy'n yn y fanto yn hyn yw tynged tragwyddol yn heneidiau ni. Um, rai blynyddoedd yn ôl, 2012 mewn gwirionedd, ddath yn grif, mae'n mae, mae, mae wastod yn, yn, yn yn meddwl i, am, am hyn, wrth gwrs, tragwyddoldeb, mae'n rhywbeth i ni gyd yn meddwl ar y degau, ond wrth feddwl am hanes um, y Titanic yn suddo. Uh, Chi'n cofio um, 1912, 1912, uh, bymthegwyr o Ebrill, 2228 o bobl ar y llawn, a dim ond 705 a fi fyw. Ar y llong oedd rhywun wedi gweud, she's unsinkable. Mae'n debyg bod 17 millionaires ar y llong. Pob un o'n, a mae'n arian mawr yn yn dyddiau ni, pob un wedi talu 800 o bunnau, a'r tlawd wedi talu 2 bunt yn y trydydd dosbarth. Ond uh, ar ôl y drychineb, roedd dim gwahaniaeth rhwng y tlawd a'r cyfoethog yn y môr mawr. yng nghanol yr helbel mae gyd, oedd yna ŵr, chi'n siŵr bod chi wedi clywed amdano ge, gweinidog yr efengyl o, o'r Alban, John Harper. Oedd e wedi dod yn Gristion, yn grwtyn ifanc, pan glywodd e'r adnod rhyfedd yna, do, carodd Dyw y byd gymaint nes iddo rhoi ei unig fab er mwyn i bob un sy'n credu ynddo fe beidio â mynd i ddistryw yn cael bywyd tragwyddol. Bu John Harper, mae'n debyg, bron a marw, y bron boddi, meddwch chi, dair gwaith yn ei fywyd, ond ar y noson ofnadw hon, fe suddodd ar ôl iddo fe rhoi ei life jacket i rhywun arall. Yng nghanol y sgrech a'r wylo torcalannus allech chi ddychmygu, fe glywodd John Harper, fe glywyd e'n galw ar fobl i alw ar yr Arglwydd ac ymddiried yn yr Iesu. A rhyw bedair blynedd yn hwyrach, fe rhoddodd dyn y dystiolaeth yn Toronto, a chyffesu ei fod e wedi bod yn greadur annuwiol hyd y noson gyfarfodd e â John Harper. yng nghanol yr Atlantig, ac mae e'n herio ge, a'r geiriau ddefnyddio oedd Is your soul safe? A meddyg e, No it's not. A gyda ni dyma John Harper yn galw nhw cred yn yr Arglwydd Iesu a chedwedig wedi. Fe gollodd y gŵr yma olwg ar John Harper oedd wedi diflannu. a yn cael galw mas ar eraill o hyd i droi at Iesu, ond wedyn ni glywed yn gweddi, I'm going under, I'm going under, ac wedyn, no I'm not, I'm going up. Dyna beth o sicrwydd John Harper yn ei farwolaeth. A mae'n wir, oedd o'r tair dosbarth yn y Titanic, Ond ar y diwedd difrifol yma, dim ond dau ddosbarth oedd wrth gwrs, a mae White Star yn sôn amdanyn nhw fel known to be saved, known to be lost. Ond er bod John Harper yn, o dan y rester yna known to be lost, mewn gwirionedd, i ni'n gwybod he was known to be saved, yn ddiogel yn drag, am dragwyddoldeb. Wrth gofiom uh, y Titanic, mae'r stori yn dweud bod dyn stoker o Belfast wedi mynd ar y llong i Southampton ac wedi cael seibiant o'ch yn Southampton ac yn mwynhau cerdded am ymgylch y ddinas a gweld un hwn a'r llall a hyn a llall. Ac mae'n troi nôl at, yr, at y porthlaf a gweld y llong yn mynd mas i'r môr mawr. A nath ei wneud ymwyl, um, nath ei ofyn am beth oedd wedi digwydd, ond nhw'n gweld bod nhw'n fring o snwcer a fe lanwyd i swydd e. Nath ei gydre i Belfast uh, cafodd orfod ei wraig oedd wedi drysu'n llwyr, achos oedd hi'n sicr bod hi wedi colli i gŵr yn y drychineb oedd wedi digwydd i'r Titanic. Ond yr unig beth oedd wedi dod iddi ge, fel oedd e'n falch efo gydre wrth gwrs, ond fel oedd e'n dweud iddi, someone else Died, in my place. Ar na'r efengyl ynddo fe oedd rhoddodd yr Arglwydd Iesu ei fywyd drosom ni ar y groes, fe gariodd ein pechodau ni a'n euogrwydd ni. A, a gweithio'r modd i ni wrth natur fel Felix a Festus ac Agrippa wedi dewis anwybyddu Dyw, a wthio i rywle i'r ymylon yn bywydau ni, heb boeni llyfr amdano fe. Ond un dydd fy rhaid i ni sefyll ger ei fron e, fydd e. A yr unig beth fydd yn yn arben ni o ddinistryw ger bron y Duw Sanctaidd yma yw pwy sy'n ar yn hochr ni, a ydyn ni wedi ymddiried yn yr Arglwydd Iesu a'i iachawdwriaeth e, ei gyfiawnder e yn cuddio'n anghyfiawnder ni. O am ras i alw'r aresi. Uh, yn ei drugaredd a cyffesu fel y gŵr o Belfast, bydd rhywun arall farw yn yn ei. O, mae piti yw, na mynd i'n clywed y gripa yn dweud, o, garen ni, garen ni, i wneud yr hyn yw ti di wneud, Paul. Sgwn i fel oedd y gripa wedi meddwl, dyddiau, misoedd, blynyddoedd wedyn. Oedd Paul byth wedi nghofio yr hanes rhyfedd yma, ond bod Paul wedi edrych nôl a meddwl y buodd e'n ffyddlon i gyhoeddi'r efengyl, a oedd Isaac Watts wedi gweld rhywbeth tebyg, wel mae William Williams wedi cyfieithu Wrth edrych Iesu ar dy groes, a meddwl dyfnder dangail oes, pryd hyn rwyf yn dy briso'r bryd, a'r holl ogoniant sy ynddo i gyd.

tristwch a chariad ar y groes. Ble bu rhinweddau fel y rhain erioed a'r blaen dan goron ddraen. Mae fi a ferthaf er dy glod, pob aelun sydd o dan yr hod, ac wrth fyfyrio dy waed, mae gwynt pob delw dan fy nhraed. O, na bydde Felix, Festus, Agrippa, Abernis a phob un wedi sylweddoli bod e'n werth y berthi er clod yr hwn fu ar y groes a cael sicrwydd o fywyd tragwyddol yn ei awn ef. Amen.
Amen, amen. Diolch yn fawr y ti, Ifor, am yn harwen ni uh, hyn o. Ni ddim yn mynd i glywed Isaac Watts i orffen a William Williams, ond uh, y mynydd enwog arall, uh, Gwilym Hyreithog, yn canu'r emyn fawr. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, yn dyfe, a sylweddoliad yn dyfe, fel oedd wedi ti Ifor yn gweud, dyma gariad fel y moroedd, dyma dosturiaethau fel y llu. A mae'r emyn yma yn um, gasgliad o wynebau cyfarwydd iawn ar draws Cymru yn canu, felly mi'n siŵr bod chi'n nabod pobl uh, sy'n canu fan hyn.

Amen. Amen. Wel ie, diolch yn fawr i chi am eich uh, cwmni heno. Um, cwbl o goeddiadau ni orffen. Byddwn ni eto ar Zoom diwedd Tachwedd, sef Tachwedd 28. a Meirion Thomas fydd yn pregethu i ni uh, noson honno. Felly, Bethan, sy'n mesgus da ti fod yn absennol. Tachwedd 28. Wedyn, uh, mis Rhagfyr wedyn, i ni'n gobeithio cwrdd yn y cnawd. Hei! Um, ar gyfer Nadolig. Felly, Rhagfyr 19, mae darganfod y Nadolig yn fyd enwog yn dweud. Um, felly ni'n gobeithio fod yn Llandybiau uh, yn yr eglwys rhagfyr 19 a hefyd yn gobeithio bydd Seindorf uh, Rhydaman yn chwarae i ni uh, am yn ffyd Silver Band ar gyfer rhagfyr 19. Felly cofiwch y, y ddau ddwrnod hynny. Ok, newn ni gloi uh, gyda'r fendith. Ac uh, ni am ddarllen eto yr adnodau glywon ni reit ar y dechrau uh, o Salm 46. Dewch i weld beth mae'r arglwydd wedi wneud. Y difrod rhyfeddol mae wedi ei ddwy'n ar y ddeiar. Mae'n dod â rhyfeloedd i ben drwy'r ddeiar gyfan. Mae'n malu'r bwa ac yn torri'r weuw ffwn, ac yn llosgi cerbydau rhyfel mewn tân. Stopiwch! Neu ymlonyddwch! Mae'n bryd i chi ddeall mai Duw ydw i. Dw i'n llawer uwch na'r cenhedloedd, dw i'n llawer uwch na'r ddaear gyfan. Mae'r Arglwydd holl-bwerus gyda ni. Mae Duw Jacob yn gair ddiogel i ni. Amen. Amen. Wel, diolch yn fawr i chi gyd am ddod. Diolch yn arbennig i Ifor. A welwn i chi ddiwedd Tachwedd, os nad cyd hynny.